Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e, re a go bua ka molao o o amang bana. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi.

Mo ke tsetsana ya ntlha mo molaong o ke itebagantseng le bana. Molao o wa go kgaoganngwa ka tsetsana tse pedi ka ga re tabeng re tsenelela mo teng ka teng ka dikgang tse tsa molao wa bana. Ga re tsena mo kgannyeng ya go bona go nna le go etelana le ngwana, molao wa re Ngwana mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go itse motsadi wa gagwe. Ka go nna jalo, ngwana o na le tshwanelo ya go nna le motsadi ga e le gore batsadi ba gagwe ga ba nne mmogo. O tla bo a nna le mongwe wa batsadi yo mongwe a ba nna etelana le ene. Mo go rayang gore batsadi ba ngwana ba kgona go dumalana ga ba sa nne mmogo. Gore ngwana o tlabe a etalana le motsadi yo a sa nneng le ene jang e kgona gore mahelo a beke a tanga ngwana a ba etalana le motsadi yong a tanga ba tlodisa jalo jalo mme ebile batsadi ba ba kgona go dumalana gore le ga dikolo di tswalwa ngwana o ka ba nna etelana le motsadi wa a sa nneng le ene jang mo ke bonnete ebile go a diragadiwa ga ngwana a tsholetswe mo teng ga lenyalo kana a tsholetswe kwa nta ga lenyalo go direlwa gore ngwana a itse motsadi ga ngwana a sa letelelwe kana a sa bone motsadi wa gagwe ga gona ka ga a kgonang go dira kgolagano eo le ene Jaanong molao o dira gore motsadi yo mongwe o o sa nneng le ngwana e nne ene a kgonang gore a etelena le ngwanae. Mme ebile ga gona molao o o reng ngwana o tshwanetse go nna le mmaagwe. Gore a ngwana o tsholetswe mo teng kana kwa nta ga lenyalo ga go kgathalesege. ngwana o kgona go nna le mmaagwe kana o kgona go nna le rraagwe ka tsela tse di harologaneng ka go lealo ke bua gore nako tse dingwe ga e le gore ngwana ke ngwana o e leng gore o santse a le mo lebeleng a nwa mashi mme ebile go sa kgone gore o pompiwe lebaka o kgona go tennya ngwana a name a nna le mmaagwe ka gore um

Ha ngwana a nna le mmaagwe jalo e le rraagwe o nnang a etalana le ene rraagwe ngwana yo o na le teta ya gore a bo a tsaya ngwana mahelo a beke othe ke ha sekai o kgone gore a boa go dumalana gore o tsaya ngwana ka la bothano o ya go mmusa ka letsatsi la tshipi

madi a tlhokomelo ya ngwana le kgang ye ya go etelana ga ngwana ke tata ke bua ka tsone le kgolaganyo ye ga ke sena go bua ka kgang ya madi a tlhokomelo ya ngwana ha motho e le gore o na le ngwana le yo mongwe batho ba e leng gore ba na le tshwanelo ya go nna le ngwana pele ga mongwe le mongwe o ka lebiwang ke batsadi ba ngwana Ke raya gore ga mmaagwe ngwana a nna le ngwana gompieno mo tsamaong ya nako a ba bona gore hei ga ke kgone go tlhokomela ngwana o sente ke nna le ene motho wa ntha gore a mmotse gore a o ka tsaya ngwana o nna le ene ke rraagwe ngwana hela ga e le gore rrago ngwana ga a kgone go nna le ngwana a mo tlhokomela ke gone go lebiwang batsadi ba batho ba batsadi ba batho ba e kgona go nna batsadi ba mosadi kana batsadi ba monna mongwe le mongwe wa bone o kgona gore a lebelelwe go botsa gore ehe ga re itebile yana ke o he motsadi o o nang le um le bokgoni jwa go nna le ngwanae mme ga e le gore batsadi ba mosadi ba dumalana ngwana o kgona go ya ko batsading ba mosadi ga e le gore batsadi ba monna ba dumalana ngwana o kgona go nna ko batsading ba monna

Le rraagwe ngwana le ene o tla ba nna etela ngwana jalo jalo ba kgona go dumalana gore e nne eh, mahelo a beke e nne mmaagwe a ta rraagwe hela jalo hela jalo ga batho ba sa kgone go dumalana ka kgang ya boetelano gore a ngwana o nna le mmaagwe kana rraagwe Ba kgona gore ba ikgogele ko kgotlatshekelo. Gantsi motho o yang ko kgotlatshekelo ko e leng gore sephako se isa ene o e leng gore yaanong a re ee motho yo o tahela masi o ta bang o batla go bona ngwana o ta makuku ka bo fo phakelang o batla go bona ngwana ke kopa kgotlatshekelo e nthuse gore re nne le tumalano e e papametseng gore o tsaya ngwana nako ye kumo tsaya sebaka se se rileng jalo jalo mme ebile ha go takokganyeng tsa ketelano jalo um ha go etelanwa bogolo yang ha go lebilwe mahelo a ngwaga go kgona go dumalano gore mmaago ngwana ngwaga o go tla tsaya go hithela matsalo a morena jesu a hela rraagwe a ba mo tsaya go tswa gong go ithelela dikolo di bulwa ngwago o tlang mme batho ba kgona go dumalana ba lebile gore ke ehe kgang e ba berekela mme ngwago o tang e be ba hetola ra go a tsaya eh, go ithelela mahelo a morena a heta eh, maago a ba tsaya go tswa gong go ithelela ngwago o tang jalo jalo mme ga e le gore batho ba ba ba nang le bana ba kgang e tona mo go bone ke kgang tsa tlhokomelo ya bana le bone ba kgona go dumalana gore tlhokomelo ya bana e tshwanetse gore e nne e ntseng jang tlhokomelo ya bana e kgona go nna mehuta e e harologaneng e kgona go nna madi e kgona go tsisa dijo kana le go rekela ngwana o diaparo gantsi batho o itlhela ba batla gore e nne kgang ya go neela o nnang le ngwana madi

nna mme ga ke kgone madi ao ka gore tiro e ke e berekang ke ke tshwarang gale ke tshwara gale mme ga ke setse sengwe ke tabe ke kgona gore ke reke dijo mme mo kgweding dijo tse be di dira 300 pula mong ya bo e lebilwe e le tlhokomelo ya ngwana mo mongwe le diaparo hela jalo a re nnyaya nna diaparo ke tla kgona gore ke rekele ngwana diaparo um mo kgweding tse tharo mme ebile ke tla di tsisa ko go wena go na le gore ke go rekele madi gantsi o ithala e le gore um ga ngwana a nna le mmagwe Ditlhokomelo tse kana madia a ka ba a duelwa ko go mmaagwe ngwana. Ha ngwana a nna ko go rraagwe le gone go tshwanetse go nna hela jalo. Ditlhokomelo tse le madia kana sengwe le sengwe se se dumalanwang se tshwanetse gore se isiwe ko go rraagwe ngwana ka gore ke gone ko ngwana a nnang teng. Mo gongwe batho ba kgona go dumalana gore bogolo yang ha ba nna golo gongwe

mo gongwe ga ngwana e le gore o isitswe ko batsading ba batsadi ba gagwe um bonkukwagwe jalo jalo go reela gore madi a tlhokomelo a ngwana a tebe a duelwa ke mmaagwe ngwana le rraagwe ngwana a duelelwa ko batsading ba bone e leng bo nkuku a gwe ngwana borwa mogolo a gwe ngwana jalo jalo ha ngwana a nna le mmagwe mmagwe o kgona gore a boisa rago ngwana yo o kgota tshekelo a bua gore nna ke kopa gore morre yo a tlhokomele ngwana mme ebile ke kopa gore a tlhokomele ngwana Selekanyo sa 500 pula kgwedi le kgwedi ke e ga sekae? Ga go nna jalo, lekgotlatshekelo e lebile gore ga go to go kopiwa 500 pula mo motsading o mongwe go rela gore dithoko tsotlhe tsa ngwana tsa kgwedi le kgwedi di ja 1000 pula ka gore ka ga molaong mmago ngwana o ntsha 50 percent rago ngwana o ntsha 50 percent ga e le gore motsadi o nnang le ngwana ene o batla gore yo mongwe a ntshe madi a a hetang a gagwe o tshwanetse go tlhalosa mo dipampiring tsa a di isang ko kgotlatshekelo gore kgwedi le kgwedi ngwana yo o tlhoka dilo tsa botalo ja 1000 pula ke kopa gore rraagwe ngwana

Rre yo ene mo dipampiring tsa gago tse di hetolang a ba bua gore ee ke mo tirong eo ga ke ganetse mme madi a ke a amogelang ke 1000 pula nka kgona hela go thusa ka 300 pula mo mading a tlhokomelo ya ngwana ka gore motho ga o ko kwa kopa gore a ntshe madi go heta ka ga a ka kgonang ka teng Kgotlatshekelo ga e ke ke a re monna yo a duele 900 pula ya tlhokomelo ya ngwana mme madi a a tsayang kgwedi le kgwedi ko tirong e le 1000 pula. Ga godimo ga mong, mo mongwe motho ga a ntshe madi a tlhokomelo ya ngwana mme a reka um dijo tsa ngwana kgwedi le kgwedi a reka diaparo nako le nako jalo jalo. motho o ntseng jalo o kgona gore ga a hiwa dipampiri go kopiwa madi a tlhokomelo a ngwana a ba a ganetsa kgang eo a bua gore nnyaya nna ga ke kgone go ntsha madi kgwedi le kgwedi kana ke ntse ke ntsha tlhokomelo ya ngwana ke reka dijo ke reka diaparo jaana ebile ke batla kgang e e tswelela ga ke batle gore ke bo ke ntsha madi kgwedi le kgwedi mme kgang e e kgone gore e bo e dumalana ke kgotlatshekelo ga godimo ga mong ga e le gore motho o o kopang um thuso ya tlhokomelo ya ngwana yo um ke motho o e leng gore a re ene ga a ka ke a kgona go ntsha sepe-sepe sa tlhokomelo ya ngwana Ga go na kgotlatshekelo e e ka dumelang mme ebile go nnete ga o bua ka batho ba e leng gore le bone ba kopiwa go tlhokomela ngwana ka gore wa bo o le mo botshelong ga o le motsadi o le mo botshelong wa ja sengwe le sengwe se o se e jang o tshwanetse gore o se ngathogane le um ngwana a gago ga e le gongwe phakela o ja manyonyomane phakela o tshwanetse gore o bo o ngathela ngwana a gago lenyonyomane leo ka bogare mo gongwe ebile o le moneela lotho wena o kampaswa ke tala jaanong ga motho a isa motho ko kgotlatshekelo a kopa gore ngwana a tlhokomele o tshwanetse gore a supe gore ene o dira eng go tlhokomela ngwana yoo mme ebile yo o sekisiwang le ene o tshwanetse gore a ba a bontsha gore o ka tlhokomela ngwana jang kana o ntse a tlhokomela ngwana jang ga o ka ke ga ba ga letelesega gore motho a ba re a nna ebile ga ke na le ga e le sepe ga nka ke ka kgona go tlhokomela ngwana ngwana ga a le mo botshelong batsadi ba le mo botshelong batsadi ba tshwanetse go tlhokomela ngwana yoo ga ngwana a nna ko go bonkukwaagwe jalo jalo nkukwaagwe o kgona go sekisa ebile o tshwanetse go sekisa bothe mmaagwe le rraagwe ngwana ga e le gore ga ba tlhokomele ngwanae ka gore ke bone ba ba tshwanetseng go tlhokomela ngwaneo ka botalo ga e le gore ngwana o tlhoka um selekanyo sa one thousand pula kgwedi le kgwedi o taba kopa gore rraagwe go ta duele five hundred mmaagwe a duele five hundred

ba se direla gore o se ka re o tsene go kgotlatshekelo o bua kgang o bo o sena sepe se o ka se ntshang gore o supe gore nya mme se o se buang ke bonnete jaanong ga o reka dijo tseo ga o reka diaparo tseo o tshwanetse gore o beye bosupi jong gore ka moso ga o sekisiwa o kgone gore o bontshe o supe gore nya mme ke ga ke ntse ke tlhokomela ngwana jaanong mo kgannyeng ye ya popagano ya go nna le ketelo ya ngwana le madi a tlhokomelo ga gona motho ope ebile ga gona molao o o reng motho ga a sa duele madi a tlhokomelo ya ngwana ga a kgone go bona ngwana se se direlo gore motho o e leng gore o kobo dikhutshwane ga a patadi boteng a kgone go bona ngwana

Yaanong motsadi mongwe le mongwe o na le teta ka ga molaong gore a bone ngwana a gagwe le ga a sa ntshe le ga e le thebe ebile mongwe le mongwe o e leng gore o emisa motsadi go bona ngwana a gagwe go sena sepe se se bosula se e leng gore motsadi o o itsewe a ka se dira ngwana ga a dire tsamaiso ka ga molaong jaanong tlogelang batho ba bone bana ba bone le ga ba sa duele le ga e le seng mme go tshwanetse go tlhaloganngwa gore ga ke re batho ba se ka tlhokomela bana bana ba tlhokomelwa ga motsadi a le mo botshelong a kgona go ja a ipona a tswa ga maphakela a tshela o tshwanetse gore a ngwathogana eh, thogo eo ya tsie ya e jang le ngwana a gagwe

ga a tlhoka gore a mmone a ntse a tsweletsa tlhokomela ngwana yalo o ikgogela ko kgotlatshekelo a kopa boikuelo gore kgotlatshekelo e mo thuse gore a bone ngwana wa gagwe ka go rialo Ke sologela ga le tsere sengwe se se mosola mo kgatisong e. Ke kopa gore le rate le amogane melaetsa um le letse toloko gore nako nngwe le nngwe ga ke tsenya kgatiso e ntšha e be le bolelelwa. Ke kopa le ntsha le morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, maranyane a Twitter at BW Thinking Law,

kana le batla gore le bue le nna ka sengwe mme le sa batle ke dira kgatiso le mpolelele ko tlase mo go teng comments kana le tsenye mo maranyaneng a ka go harologana ke nna ke bua le batho jalo jalo re bua ka dikgang di sele mo gongwe ke kgaogana dilo dingwe tsa molao ga letse ke iseng ke dire kgatiso ka tsone kana ke dirile kgatiso tsa bone mme ke batla go nna ke dire dikgakololo kana go na le dingwe dilo tse di hetogileng mo melaong fela jalo yaanong le ntsha le morago mo maranyaneng a le bo le nna le buisana le nna ga le ukutlwa gore le batla go bua dilo tse tsa molao ke itse gore nako tse dingwe batho ba tabare molao o o tseneletse ebile ga o monate mme molao o monate bogolo yang ga re lebile gore molao o bereka jang mo botshelong ja rona ga go tlhalosega o bona gore nya tota mme botshelo jo bo tsamaisiwa ke molao gongwe le gongwe molao o teng ke dira se molao se molao se molao re tshwanetse gore re bo re nna re ukuta re ja monate ga re nna re bua ka dilo tse tsa molao mme ke tla le bona mo kgatisong e e tang o siame